Sar l-ewwel survey politiku ta' din is-sena, infatti sar bejn 28 ta' Jannar u 2 ta' Frar, fejn ħadna sample ta' 750 persuna, fejn ir-rużultati hemmhekk għandhom massimu ta' margin of error ta' plus or minus 3 per 3.6 per cent u confidence level ta' 95 per cent. Ovvjament ħadna dan il-kampjun fost dawk ta' sittax-il sena 'l fuq. Rajna wkoll ovvjament kif nafu minħabba li surveys politiċi jkollok numru ta' nies illi jirrifjutaw, ġew applikati il-mudelli xjentifiċi, Għadd apposta, biex dak li irrifjuta li jgħidilna liema partit ser jivvota, eżempju, sibna, imputation, sibna, b'mod tajjeb biex aħna nipprediktjaw li kieku kellu jgħidilna kif jivvota, inkunu nistgħu nestimaw dak il-risposta mod partikolari. Biex nibdew ftit fuq il-riżultati li għandna, waħda mill-ewwel mistoqsijiet kienet Lilli ma mexxej ta' partit l-aktar li afdaw biex jmexxi l-pajjiż. Infatti, again, kif għadtlek diġà, meta napplikaw id-diversi mudelli xjentifiċi hemmhekk naraw li 52.4 fil-mija qalu l-aktar li afdaw lil Prim Ministru Robert Abela biex biex jmexxi l-pajjiż, 28.7 fil-mija qalulna l-aktar li afdaw lil Bernard Grech biex jmexxi l-pajjiż, Għandek mbagħad 5.4 fil-mija qalulna li ma jafux, 10.9 fil-mija li qalulna ħadd u 2.6 fil-mija qalulna xi mexxejja oħrajn. Issa, hawnhekk interessanti meta mbagħad naraw ftit rigward il-mexxejja, nikkumparawhom ma' dawk li ma' il-mod kif ivvutaw huma fl-2017 naraw li fost dawk li vvutaw il-Partit Laburista 84.5 fil-mija qalulna l-aktar li jafdaw biex imexxi lill-pajjiż il-Prim Ministru Robert Abela mentri fost dawn l-istess votanti 0.9 fil-mija biss qalulna l-aktar li jafdaw lil Bernard Grech. Mentri fost dawk li vvutaw il-Partit Nazzjonalista fl-2017 naraw li għan 70.7 fil-mija, fejn qalulna l-aktar li jafdaw lil Bernard Grech biex jmexxi l-pajjiż imma interessanti li naraw li għandek 7 fil-mija li qalulna l-iktar li jafdaw biex imexxu biex jmexxi l-pajjiż huwa Robert Abela. U mbagħad il-mistoqsija li jmiss, ovvjament hija l-iktar mistoqsija forsi li toħloq ċertu interess, meta n-nies saqsejniehom lil liema partit jivvutaw f'każ t'elezzjoni ġenerali għada. Fejn hawnhekk wieħed jara li fost il-popolazzjoni meta napplikaw il-mudelli xjentifiċi biex insibu stampa kemm jista' jkun reali u qrib il-realtà eżatta ta' f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada, wieħed jara li 56 fil-mija tal-poplu kieku jivvota l-Partit Laburista, 42.4 fil-mija jivvutaw il-Partit Nazzjonalista u 1.6 fil-mija jivvutaw il-partiti oħrajn. Wieħed jara li mill-aspett perċentwali wieħed jista' jara li hemm ftit żieda favur il-Partit Laburista u di ġejja minħabba. għal żewġ fatturijiet, għal żewġ fatturi prinċipali, one għandek shift żgħir favur il-Partit Laburista, ġifieri minn dawk li vvotaw il-Partit Nazzjonalista li qed jgħidu li ħa jivvotaw il-Partit Laburista, għandek hemmhekk shift ta' vantaġġ żgħir lejn il-Partit Laburista fuq dak ir-rigward, mentri fost dawk li vvotaw il-Partit Laburista għandek 77.8 fil-mija qed jgħidu jerġgħu jivvotaw il-Partit Laburista f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada, mentri fost dawk li vvutaw il-Partit Nazzjonalista huma 67.6 fil-mija li qed jgħidu jerġgħu jivvutaw il-Partit Nazzjonalista. Issa, fuq wieħed interessanti jekk hemm xi differenzi bejn dawn il-surveys meta jikkumpara ma' diversi surveys oħrajn, jindika eħe li Minħabba diversi avvenimenti li jkun hemm fil-pajjiż, minħabba diversi ċirkostanzi ovvjament, daqqa jkollok partit ikun fuq livell ta' ċertu kritika u daqqa jkun hemm partit ieħor fejn l-opinjoni pubblika ikun hemm ċertu kritika lejn dak il-partit. Jindika li dawn il-fatturi kollha qed jaffettwaw f'dawn il riċerka qiegħda turi li għandek dak li l-perċentwal ta' dak in-nies li qed jgħidu ma jivvutax huwa pjuttost akbar minn dak li wieħed jista' jara s-soltu. Mentri aħna kif nafu f'elezzjonijiet ġenerali jkollok madwar 8 fil-mija li ma jivvutawx, minn dawn il-sondaġġi qed jindika li bħalissa hemm madwar erbatax, ħmistax fil-mija li qed jgħidu ma jivvutawx f'każ t'elezzjoni ġenerali għada. Interessanti f'dan l-isfond kollu, ilna nirrapportaw dawn il-persentaġġi fuq livelli simili għal diversi snin issa, ilna bażikament minn madwar mill-2009 mill-2010, fejn il-Partit Laburista jidher li qed iżomm dan il-persentaġġ ta' madwar 54 sa 56 fil-mija u b'mod konsistenti dan il-persentaġġ baqa' jiġi rifless issa għal tul ta' snin sħaħ. Mela hemmhekk wieħed jara li m'hemm xi ċaqliq partikolari. L-akbar wieħed li jista' jinnota meta wieħed jibda verament imbagħad jgħid hemm ċertu ċaqliq, hemm ċertu shifts bejn il-partiti huwa meta wieħed jibda jirrikordja meta wieħed jibda jara li għandek shift bejn dawk li vvutaw partit qed jixxiftjaw għal partit ieħor. Dan dan il Fattur partikolari stajna naraw qabel l-2013 fejn kellek pjuttost maġġoranza, kellek kellek persentaġġ sostanzjat tal-poplu li kien qed jgħid li ħa jeqleb mill-Partit Nazzjonista għal Partit Laburista, imissierna għal diversi snin twal fejn dawk li qed jgħidu jiqilbu minn partit għall-ieħor l-aktar l-aktar ikun sa two percent forsi three, imma ħafna drabi wieħed jispiċċa jikkanċella lill-ieħor. F'dan l-aħħar xhur rajna li dan ix-shift hemm qisu wieħed fil-mija aktar favur il-Partit Laburista meta kkumparat ma' dak il-shift li jista' jkun hemm lejn il-Partit Nazzjonalista.